Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ Imwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imiss li niltaqgħu ma' Joele Gallia u se niddiskutu x-xogħol Tħabbat xtaqtek. Joe Elegali huwa gradwat fit-teoloġija. Huwa qassis u wkoll poeta. S'issa ppubblika ħames ġabriet ta' poeżija. Erbatax-il sena minn ħajtu Joele qaddihom f'jgħix f'eremitaġġ. Il-ktieb li se nitkellmu dwaru llum huwa l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu, Tħabbat xtaqtek. Huwa ktieb miktub fi snin ta' solitudni u għandu l-għan li jbexxaq il-bieb fuq din l-esperjenza u jesplora s-sens tagħha. Però ngħaddu issa għal qari ta' l-ewwel kapitlu ta' dan ir-rumanz. l-isfond. L-eremitaġġ jinsab f'għoli ta' madwar 700 metru 'l fuq mil-livell tal-baħar. Hu mibni taħt irdum li jogħla 'l fuq mad-90 metru jew aktar, fuq ħoġor blat li jixref fuq il-wied, imnejn l-ilma jibqa' għaddej anke fis-sajf. Jaqtgħulek nifsek il-ftuħ, il-wisa' u l-għoli li ssib lilek innifsek fihom meta tittawwal mit-twieqi taċ-ċelel. Tħossok imtarraf, miżmum milli taqa' donnu b'miraklu. Hi qagħda bejn art u sema, metafora tal-qagħda ġewwiena ta' dak li jgħixu fih. Hi waħda t-trejqa li twassal sal-eremitaġġ, dik li minn taħt il-muntanja titla' sserrep qalb is-siġar għal tul ta' madwar żewġ kilometri u li l-aħħar kilometru tagħha hu telgħa wieqfa sal-estrem. Karozzi li m'għandhomx l-ingranaġġ fuq l-erba' roti aktarx ma jirnexxilhomx jitilgħuha. Imħarbta fil-biċċa l-kbira tagħha, dit-trejqa twassal sal-uniku kanċell li għandu l-eremitaġġ. Dan il-kanċell jitħalla miftuħ is-sena kollha. Għalhekk, kull min jitla' l-muntanja jkun jista' jibqa' dieħel sal-bieb ewlieni, fejn hemm imwaħħla qanpiena mdaqqsa. Min ikun irid ikellimna jkollu jdoqq din il-qanpiena. Jekk le, m'hemmx mod kif inkunu nafu li qiegħed wara l-bieb. Snin ilu kien hemm qanpiena oħra, tal-elettriku, li kienet mal-kanċell. Imma din inħarqet minn sajjettha u ma tqegħditx oħra flokha. Fuq in-naħa tax-xellug tal-kanċell hemm avviż, miktub b'ittri suwed fuq pjanċa mdaqqsa ta' aluminju safrani. L-eremitaġġ mhuwiex miftuħ għal żjajjar turistiċi. Grazzi. Hekk jgħid dan l-avviż. Il-kaxxa tal-ittri tal-eremitaġġ tinsab taħt il-muntanja, imwaħħla ma' ħajt ta' waħda mid-djar mibnija fuq in-naħa l-oħra tat-triq ewlenija, dik li minnha toħroġ it-trejqa li twassal sal-kanċell. Sa l-eremitaġġ il-pustier ma jitlax, kif lanqas jitilgħu dawk li bil-makkinarju jikinsu l-borra meta din tinżel bil-kotra. 'il fuq, fuq in-naħa tal-lemin ta' dawn id-djar, hemm ir-raħal żgħir ta' Paskelupo. 'l isfel u ftit aktar 'il bogħod, fuq in-naħa tax-xellug ta' dawn id-djar, jinsab Perticano, raħal li jgħodd ftit familji. Miż-żewġ irħula l-eremitaġġ jidher sewwa, donnu bejta mgezzha l-irdos tal-blat. Minn dawn l-irħula, il-kaskata li fix-xhur tax-xita tinbeżaq mill-irdum li jogħla fuq l-eremitaġġ, tidher taqa' tistabat f'ħoġru. Spettaklu li l-għajnejn ma jixbgħu qatt iħarsu lejh. F'dan l-eremitaġġ jgħixu tliet eremiti, ta' nazzjonalità differenti. Sajf u xitwa, xemx u xita, il-ġurnata jibdewha kmieni, qabel is-sebħ. Sakemm jaslu biex jirtiraw mill-ġdid għall-irqad għall-ħabta tat-tmienja u kwart ta' filgħaxija, ikunu ltaqgħu għat-talb flimkien fil-kappella seba' darbiet. Meta ma jkunux jitolbu flimkien, kull wieħed minnhom ikun fuq xogħlu. Ix-xogħlijiet ivarjaw, minn tisjir sa tindif, minn xogħol fl-għelieqi, fil-ġnien jew fil-bosk sa manutenzjoni tal-bini, minn ilqugħ ta' ospiti sa kollokji magħhom, minn ħjata sa kura tal-librerija, qari u studju. Aktar iva milli le, kull wieħed issibu jaħdem waħdu. Ir-regola sagrosanta, wara dik tal-imħabba wieħed lejn l-ieħor, hija s-skiet. Is-skiet u l-mimmi t'għajnejhom, u n-nifs li jimlielhom il-pulmuni, u l-mod ta' kif iħobbu jirrispettaw il-misteru ta' xulxin fid-dawl tal-misteru ta' Alla. Għaż-żewġ sikliet ta' kuljum ma jiltaqgħux flimkien fir-refettorju. Le. Kull wieħed minnhom jiekol waħdu fiċ-ċella tiegħu, wara li mill-kċina jkun ħa l-porzjon imħejji għalih. L-okkażjonijiet li fihom ikunu flimkien għall-ikel huma ftit. F'xi festi u solenitajiet, bħalma huma l-Milied, l-Għid, Għid il-Ħamsin, Santa Marija u oħrajn. Fl-eremitaġġ m'hemmx television. Lanqas internet. L-aħbarijiet jinqraw minn xi gazzetti li jaslu bil-posta. Il-posta f'dan l-eremitaġġ ma tasalx kuljum. It-telefon idoqq sikkwiet. Aktarx iva milli le, min ikun ikellmek min-naħa l-oħra jitolbok ħaġa waħda, li titlob għalih. U inti tbaxxi rasek u tgħidlu iva. Iva. U tissokta toffroq is-skiet. Tissamma. U dik kienet togħma żgħira ta' tħabba xtaqtek. Issa nistieden lil Ġoele biex jiġi hawnhekk. Għandna ftit mistoqsijiet għalik. Grazzi Ġoele talli. Grazzi ħafna, grazzi lilkom tal-istedina. Grazzi lilek talli lqajtna.
Bħas-soltu għandna ftit mistoqsijiet. F'intervista ma' Andrew Sciberras li tidher fil-ktieb Bil-kliem żvinat ġo ħoġri, inti ssostni li assolutament m'intix kittieb reliġjuż. Spiritwali iva, imma mhux reliġjuż. Min-naħa l-oħra però f'ħafna siltiet, ir-rumanz imiss ma' ċerti problemi fini tat-teoloġija. Eżempju, dis-silta li tagħlaq Kapitlu erbatax. Jekk hemm Alla, jista' ma jeżistix kollox fih? Jekk kollox jeżisti f'Alla, dan Alla ma jeżistix forsi f'kollox? M'hemmx xi ngħidu, distint minn kollox imma xorta f'kollox? Li ovvjament tfakkarna fl-ewwel ktieb tal-Konfessjonijiet ta' Wistin ta' Hippo, meta jsaqsi lil Alla kif, jekk jinstab kullimkien, jista' jkun f'kull ħaġa u jibqa' distint minn kull ħaġa. Jew inkella it-tema forsi ċentrali tar-rumanz, l-eremitaġġ innifsu u l-konnessjoni mal-bqija tal-umanità. U nikkwota, Ma rridx ninsa li s-skiet tagħna jista' wkoll ikun ċaħda ta' qatra ilma lil min jeħtieġha. Se tfakkrek bilfors fil-problema tal-hekk imsejħa desert fathers. F'liema sens eżattament m'intix kittieb reliġjuż? Forsi fil-mod kif tħares lejn dawn il-problemi. Forsi għax ma tarhomx bħala problemi iżda bħala parti minn dak li int tħobb issejjaħlu l-misteru.
Mistoqsija komplikata. Iva. Ippermettili nibda mill-aħħar kelma li semmejt. Il-kelma misteru. Tajjeb illi ngħid x'inhu l-misteru għalija għaliex il-kelma misteru tidħol fil-kotba kollha tiegħi. Imma ħa nispeċifika x'inhu dan il-misteru. L-ewwel nett, il-misteru mhuwiex dlam għalija. Il-misteru huwa għajnejn mgħammxin. Mhuwiex nuqqas ta' għarfien, imma kisba ta' għarfien li jisboqni, għarfien li jmur lil hinn minni. U biex infisser dan, permettili nagħti eżempju. Immaġina ġellewża, ġellewża żgħira. Jum minnhom f'din il-ġellewża jisplodi, jinfetaħ l-oċejan bil-profondità u bil-vastità kollha tiegħu. Ġellewża hi, ġellewża żgħira. Imma issa din il-ġellewża taf misteru ikbar minna, taf kobor ikbar minna. Però ma tesgħux, għalkemm tafu ma tesgħux. Issa jiena dik il-ġellewża. U kelli din l-esperjenza qawwija ħafna 37 sena ilu, meta kelli ħmistax-il sena. Infetaħ fija oċean, viżjoni ġdida. U l-viżjoni li nfetħet fija dakinhar kienet il-viżjoni tal-imħabba li fi kliem ieħor tajniha l-isem ta' Alla. Hija viżjoni li tbellaħni, hija viżjoni li hija ikbar minni, hija viżjoni li ġġagħalni inlaqlaq, biex ngħid hekk, xi ħaġa minnha, imma ma jirnexxilix, fil-fatt għalhekk nikteb. Ma nikteb għaliex għadu ma rnexxilix inleħħen dan il-misteru tal-imħabba. Misteru li fl-aħħar mill-aħħar hija mħabba li irieġi kollox. Kien mument, però kien eternità dak il-mument. Issa inti staqsejtni f'liema sens m'iniex kittieb. reliġjuż, xi ħaġa li ngħidha jien, imma kittieb spiritwali. U f'dan is-sens. Il-kitba kollha tiegħi ma ddur mal-ebda dogma, mal-ebda domma, jiġifieri jiena ma nagħtix katekiżmi, jiena ma nesplorax lanqas il-fi, id-dommi tal-fidi li jiena nħaddan, jiena qassis, jiena qassis Kattoliku, imma ma niktibx eżattament dwar dak. Jiena nikteb dwar dik l-esperjenza tal-imħabba li qajmet fija u ġabitni wiċċ imb'wiċċ mal-għatx li hemm f'kull bniedem. Pratikament, dan l-għatx li hemm f'kull bniedem u paradossalment huwa l-għatx li jżommna mixjin, li jżommna weqfin fuq riġlejna. U indipendentement jekk aħniex nisa jew irġiel, twal jew qosra, aħna fl-aħħar mill-aħħar F'dan l-għatx, f'dan il-punt ċentrali, aħna lkoll l-istess. Għax huwa, biex ngħidu hekk, il-fonti li minnha ġejna. U ladarba jien nindirizza din il, ma ngħidilhiex problema, imma din ir-realtà li jiena esperjenzajtha fija, u esperjenzajtha fija bħala xi ħaġa li mhijiex tiegħi biss, għalhekk tisboqni, imma hija xi ħaġa universali, Ma nistax ngħid li jiena kittieb reliġjuż fis-sens strett. Ma nippromwovi l-ebda reliġjon fil-kitba tiegħi. Pjuttost il-kitba tiegħi hija miftuħa, anki jekk hija miftuħa għal mistiċiżmu, għal sens qawwi ta' divinità, biex insejħilha b'mod, però ma hi marbut mal-ebda reliġjon. U f'dak is-sens ngħid li m'iniex kittieb reliġjuż.
Ngħaddu għall-mistoqsija li jmiss. L-esperjenza tal-eremitaġġ fir-rumanz tinfirex fuq aspetti differenti tar-realtà. Is-skiet tas-solitudni u t-tħabbrik tar-ruħ huma interrotti bi żjajjar u aħbarijiet mid-dinja ta' barra. Minn xi daqqiet vjolenti, xi daqqiet ostili, drabi oħra melankoliċi. u jkandġu magħhom hemm il-leitmotiv tan-natura, l-istaġuni u l-vjolenza tagħha, u l-faċendi domestiċi tal-ħajja ta' kuljum. Ir-riżultat huwa li r-rumanz għandu struttura li tfakkrek aktar f'kompożizzjoni mużikali milli dik ta' narrativa. Jagħtik li taħseb li aktar milli tifli d-dettalji tar-rakkont, għandek aktar tipprova tisma' l-mużika moħbija tiegħu. Taqbel?
Naqbel. Ħa npoġġiha hekk. Delia Deck kemm għidt li huwa kumpliment tassew kbir, naħseb l-ikbar kumpliment li qatt irċevejt għall-kitba tiegħi. U minħabba f'hekk naħseb inkun prużuntuż jekk ngħid naqbel. Nixtieq li nista' naqbel, però ma nissugrax naqbel, inħalliha kif inhi. Jiddeċiedu l-qarrejja biss. Jiena nemmen ħaġa, li kittieb qabel ma hu kittieb għandu jkun bniedem li jisma', jisma' fit-tul u jisma' fil-fond. Għaliex? Għaliex dak li jagħmel sens qiegħed fil-fond. L-ewwel kellimtek mill-għatx, li prattikament sar minn dik l-esperjenza li semmejtlek sar iċ-ċentru ta' ħajti. L-għatx għal xiex? Għatx fl-aħħar mill-aħħar għal l-immortalità, għatx għall-ħajja, għatx għall-eternità, għatx għas-sbuħija, Għatx għas-serħan, għatx għall-paċi. Imma dak kollu jinġabar f'kelma waħda, għatx għall-imħabba. U l-imħabba minnha nnifisha hija mużika. Jekk il-kitba tiegħi min jaqraha jħoss li qed jisma' il-mużika, allura qed iħoss ukoll l-imħabba. Jiena nemmen ħaġa oħra, illi daqskemm jinfed is-smigħ, ma jinfidx il-ħars. F'liema sens? Mhijiex il-viżjoni dik li tinfed u tinsel sal-qiegħ, imma s-smigħ. Fis-smigħ hemm il-komunikazzjoni vera. Għalhekk naqbel li l-kitba tiegħi hija aktar kompożizzjoni mużikali milli xi ħaġa oħra. Nerġa' ngħid, nixtieq naqbel, però ma nissugrax.
Inħallu f'idej il-qarrejja mela. Hemm dawk li fit-tradizzjoni tal-poeżija Ġappuniża jissejħu mumenti haiku. Fl-intervista li semmejna aktar qabel int tajt hekk fuq l-esperjenza tal-kitba poetika, Tgħid, Aktarx li jiġri, li aktarx li jiġri jkun dan. Il-ħaġa li nara fuq barra, f'daqqa waħda nħossni nħares minnha fuq ġewwa. Dik il-ħaġa donnha ssir realtà preżenti xi mkien ġo fija, għax hi nnifisha tkun saret aspett tar-realtà umana jew spiritwali tiegħi. Insibu bosta mumenti hekk fir-rumanz, daqqa mitlu ftit ċassa lejn l-ilma tax-xita jċarċar mal-ħġieġ, Jew lejn dubbiena, daqqa tinħasad bid-dehra ta' merżuq fil-bosk, daqqa msaħħar bis-siġar imneżża' mill-weraq fil-ħarifa. L-effett li għandhom dawn il-mumenti ivarja bejn is-sens ta' realtà efemera u s-sens ta' verità li tinfed fil-qiegħan tal-esseru tiegħek. Hemm konnessjoni bejn dawn iż-żewġ sensi?
Mela, il-konnessjoni, jekk nista' nsejħilha konnessjoni, qiegħda hawnhekk. Is-sens ta' verità li mhix xi ħaġa tiegħi, xi ħaġa li tiżboqni, imma li jinfidni, li huwa sens ta' verità ta' dik l-esperjenza li semmejtlek u li għadha ħajja, tibqa' ħajja fija, naħseb sakemm immut. Dak is-sens tal-verità jagħtini s-sens effimeru ta' kollox, tar-realtà kollha ta' madwari. Jiġifieri pratikament jiena bħala persuna fl-esperjenza tiegħi, dak kollu li nara, narah dejjem fid-dawl jew fuq l-isfond ta' din ta' dan is-sens ta' verità li jien fidni. Allura r-realtà pratikament Hija r-realtà, qed ngħid, tanġibbli ta' dak li mmiss b'idejja, ta' dak li hemm madwari, però wkoll anki ta' sitwazzjonijiet, ta' sitwazzjonijiet politiċi, ta' sitwazzjonijiet ta' poplu, ta' sitwazzjonijiet, huma x'inhuma. Dan kollu fid-dawl ta' din il-verità, ta' sens ta' verità li tinfidni, li nerġa' ngħid, verità li mhijiex xi ħaġa li jiena naħkem fuqha, imma aktar hija xi ħaġa li taħkimni u tħallini imbellah. X'ngħidlek, dik hija l-kelma. Għax hija ikbar minni, ma nesaħħiex. Dan is-sens jagħtini allura li nara l-affarijiet li nara mad-dawra tiegħi, anki l-affarijiet kważi kważi bħala trasparenti, kważi kważi bħala veli irqaq li minnhom nista' nara. Għaliex? Għax din ir-realtà li qed nara mhijiex din il-verità. Il-verità hija xi ħaġa lil hinn, hija dimensjoni oħra. Nisimgħu l-ħajja tispiċċa mal-mewt. Il-ħajja tispiċċa mal-mewt. Ma nlum il-ħadd li għajtek. Però laqas ilumu lili li ngħid mill-esperjenza li għandi Illi le, il-ħajja ma tispiċċax mal-mewt fis-sens ta' il-bniedem hemm dimensjoni oħra fih li tmur lil hinn, id-dimensjoni tal-misteru. U fid-dimensjoni ta' dan il-misteru li jiena provajt nispjega x'inhu, l-affarijiet jagħmlu sens. Però jagħmlu sens mhux fil-preżenza tagħhom kif inhi, kif naraha b'mod tanġibbli, imma fis-sens l-ak li jmur lil hinn minn din il-viżjoni. Naf li forsi qed nitkellem ikkumplikat, jista' jkun, u qed forsi qed nagħti idea tal-kumplessità tal-ktieb. Fil-fatt jekk inti tkompli taqra il-ktieb miktub b'Malti mexxej ħafna, Malti skont xi ħadd sabiħ ħafna u bil-mod kif nitkellmu kuljum, m'għandix jiġifieri Però anki f'din is-sempliċità hemm il-kumplessità. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kumplessità x'inhi? Il-kumplessità mhix it-taħwid, il-konfużjoni, imma l-armonija li m'iniex kapaċi naħkimha. L-affarijiet huma komplessi u huma sempliċi għax ma nistax naħkimhom.
Tajjeb ħafna. Issa, l-aħħar mistoqsija qabel ngħaddu għall-kotba. Fost żjajjar li jsiru fl-eremitaġġ insibu għadd ta' żjajjar minn atei. Atei tat-tip militanti, dawk li konvinti paradossalment li Alla żgur ma jeżistix. Niltqgħu ma' dak li jrid prova konkreta f'Kapitlu Seba', ir-raħli ta' Kapitlu 77 li jibqa' jirrepeti, Alla ma jeżistix u intom mġienen. Fil-konfrontazzjoni magħhom, l-eremit isemmi dejjem l-intelliġenza jew l-intellett. L-intellett li m'għandux oriġini fil-missier u l-omm, li ġej minn lil hinn. Tista' forsi tispjega l-ħsieb wara dan? Mela, qabel ma nispjega l-ħsieb wara dan irrid ngħid li fil-ktieb hemm paġna li ktibtha minn esperjenza fejn jien stess ġarrabt l-ateiżmu. fl-eremitaġġ. Hija paġna li tista' taħsad, paġna li tista' ma tkunx mifhuma mill-ewwel u hekk wieħed m'għandux is-sensibilità, ma joqgħodx attent. Fejn pratikament dak li ġara huwa kien hemm mument fejn sibt ruħi letteralment imneżża' għal kollox, anki mill-idea ta' Alla. Il-vojt li sibt ruħi fih, nitkellem, jidhirli nitkellem tajjeb ħafna fih fil-ktieb kien kbir, kien abbissali, kien xi ħaġa li tmur lil hinn minni. Imma dik l-esperjenza ingħatatli fis-solitudni tal-eremitaġġ biex nara fiż-żewġ għax imbagħad Wara li għaddiet din, reġgħet ġiet anki l-idea ta' Alla f'moħħi, l-idea tal-imħabba. Imma, biex ngħaddi għall-mistoqsija, biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Inti għedt li l-intellett ġej mill-lilhinn, speċi mhuwiex frott tal-għaqda bejn ommi u missieri. Hawnhekk ikolli nerġa' mmur ukoll għal dak li għedt fil-bidu, l-esperjenza tal-misteru. F'dak il-mument jiena għaraft li għandi li jiena wkoll ruħ, li jiena wkoll intellett. Meta qed ngħid ruħ, qed nifhem dik dak il-punt profond fija. li ma ġiex mingħand ommi u missieri, imma li jmur lil hinn minnhom. Pratikament huwa r-ruħija huwa dak il-mument fejn intqalet il-kelma li għamlet li jien inkun bniedem possibbli. Pratikament minn ommi u missieri jiena ħadt il-ġisem tiegħi. Imejna m'iniex ġisem mejjet, jiena ġisem ħaj, u l-ħajja ma tawilix huma fil-verità. Il-ħajja tagħtili din l-imħabba li tmur lil hinn minni li kienet qabli u li tbellaħni. Huwa f'dak is-sens li jiena ngħid li isma' jiena m'iniex b'mod sħiħ prodott ta' missieri u ommi. L-oriġini tiegħi tmur lil hinn, tmur f'rieda oħra lil hinn minn tagħhom. Imma dan jorbot kollu ma' dik l-esperjenza li semmejt fil-bidu u li allura tagħtini dawl fuq dimensjoni oħra għall-ħajja li qegħdin ngħixu. Għall-ħajja ta' kuljum tagħna, aħna naraw biss il-faċċata. Imma l-faċċata, kif anki wara kollox il-ktieb huwa faċċata, però dik il-faċċata taħbi wkoll profondità bil-wisq ikbar milli Forsi aħna mdorrijin naraw.
Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal kotba li għandna hawnhekk ġibthom miegħek inti. Għidilna naħseb dwar. Iva, intom tlabtuni nġib xi kotba li jew influwenzawni jew ma b'xi mod importanti għalija. Ma ġibtx kollox, ġibt sempliċiment għażla biex ehm, nagħti togħma. L-ewwel nett għandna ktib ta' poeżija ta' Rilke, poeta li jaffaxxinani, Isaħħarni fil-verità u jolqotni minħabba l-fatt tad-delikatezza tiegħu biex itella' fil-wiċċ il-movimenti u l-ħsus tal-qalb umana fl-aspetti kollha tagħha. Huwa poeta delikat u fin ħafna u din ir-realtà fih tolqotni u tmissni. Jiena mingħajr poeżija pratikament ma ngħaddix, irrid naqra poeżija kważi kuljum għaliex inħoss li huwa l-aktar mod kif nista' nesprimi xi ħaġa mill-misteru li daħal f'ħajti u li belgħani fih u li nipprova ngħaddi lil ħaddieħor. Imbagħad ġibt ktieb ta' Haruki Murakami, Dan il-kittieb jolqotni l-mod kif jikteb, l-istil tiegħu, imma wkoll il-fatt li huwa kittieb li naħseb iħobb ħafna s-solitudni. U ħafna mill-karattri fil-kotba tiegħu huma karattri solitari li dejjem ifittxu, ifittxu s-sens. Jiena bniedem li nfittex. U allura bilfors imissni. U jolqtuni n-nies u l-kittieba li verament ifittxu. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna lkoll fittiexa. Hawnhekk ġibt ktieb, dan huwa xi ħaġa, ktieb li ma nafx kemm il-Maltin semgħu bih, però huwa ktieb li ġej mid-dinja monastika, Jiena kont monaku eremita, jiġifieri huwa ktieb li saħħarni minħabba l-fatt li dan il-bniedem Silvano del Monte Athos li kien monaku. Huwa jismu La vita, la dottrina, gli scritti. Eżattament.
Miktub mill-Arkimandrita Sofronio. Sofronio hemmhekk jagħmel analiżi sabiħa mmens u profonda mmens tal-ħajja ta' dan il-bniedem li kien mikul, biex ngħid hekk, fiżikament, spiritwalment, moralment, psikoloġikament, mill-għatx għal Alla. U skoprejtu, meta kont jien stess diġà nikteb fuq dan l-għatx, allura awtomatikament hemm ġibda naturali lejh. Ktieb ieħor li ġibt huwa ta' Orhan Pamuk, Istanbul, Memories and the City. Orhan Pamuk, Premju Nobel 2006, huwa kittieb li jogħġobni ħafna u ġibt dan il-ktieb pratikament għal raġuni waħda, għaliex F'dan il-ktieb qiegħed jirrifletti fuq il-ħajja tiegħu fuq l-isfond tal-belt ta' Istanbul. Jagħmilha b'mod sabiħ ħafna, kważi kważi b'mod anki melankoniku, imma itella' il-ħajja ta' din il-belt fil-wiċċ, però jinsiġa wkoll mal-memorji tiegħu bħala persuna.
Tajb ħafna, mbagħad hemmhekk għandna żewġ ġabriet tal-poeżiji tiegħek. Eh, kif taf dawk li ma ġibthomx jiena, huma huma l-aħħar ktieb ta' poeżija eh, tiegħi bla qiegħ u ktieb li kien ippubblikat naħseb ħames snin ilu issa dmija fuq il-borra. Huma poeżija.
Wasalna fit-tmiem din intervista, grazzi ħafna ġewele, kien interessanti ħafna.
Grazzi.
Wasalna fi tmiem programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ, narakom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.